Mesua ma nkɔ so. Meyɛ a na agye agu.
Mepɛ adwuma mu kwan, mennya. Me nko ara deɛ, mepɛ adwuma mu kwan, mennya. Adeɛ bi a me deɛ mɛyɛ nko ara deɛ, mentumi nkɔ m'anim. Eh, ɔbaa, mepɛ kunu, mayɛ ayɛ ayɛ, mennya bi. Enti, eh, asɛm bi ba bɛwura wo tirim sɛ, ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛno no yɛ honhom mu deɛ na meka no o. Enti wobɛhu sɛ neɛ adwene bi ba saa neɛ, na koraa berɛ a wobrɛ nti wonhyɛ wo ho akɔmfo koraa. Sɛ woantintim na woam saa nkurɔfoɔ no so, wɔaduru saa tam no so a, wɔbɛyɛ yiedie awie o. Hmm. Titiriw no, saa nkurɔfoɔ no nka wɔnya berɛ ketewaa bi a. Enti na wohyɛ nnipa nyinaa nkuran sɛ, Nneɛma bɔne bi a ɛbɛba wo so biara, twɛn. Twɛn. Twɛn. Twɛn.
Nya berɛ. Ebi ayɛ me da. Ebi duru baabi a, na anka mese me o, Na me kyɛke ara na mewɔ ma na me sɛ kɔbɔ te nea mebɛkɔ na me mma yi so ɛ na yɛ saa ma yɛ mistake because mewɔ nana mewɔ ma nti sɛ nka mede m'ani to se sɛ mewɔ ma wɔ nana sɛ nka nyɛ sɛ nka bi sii me so maa me ɛna wotu nipa fo sɛ metu nipa fo sɛ adeɛ bi ɛhyɛ wo so no sɛ wotwɛn a okay ɛti ɛna ha no yɛntu nipa fo sɛ sɛ adwendwen bɛda wo so a kɔtam bible Yes sir. Kɔ hwɛ sini bi. Hwɛ sini bi.
Ɛyɛ anigyeɛ bi. Ɛnyɛ anigyeɛ bi. Hwɛ comedy bi. Na wait within a short time because saa time a mɛmɛ yɛ sɛ nka mɛyɛ me ho bɔne bi ankyɛ ɛna nyame yi bi firi amane mu. Me wɔ video video bi a ɛyɛ funny na sɛ mehu sɛ saa deɛ no kɔ so nti nka mebɛturo koraa to wiem na ɛno koraa de anigyeɛ so aba nipa akoma mu. Saa. Nti wobɛtu nipa fo sɛ sɛ biribi hyɛ wo so a pɛ anigyeɛ adeɛ bi. Pɛ anigyeɛ adeɛ bi.
Anaa sua bible.
Sua bible. Anaa pɛ TV good program bi na ɛhwɛ. Na hwɛ. Na twɛn. Video bi na hwɛ. Na twɛn because wo saa nkurɔfoɔ no yɛ na bebere so abɛn yiedie ano. Okay. A ɛka ɛka kakraa bi na nyame ɛde na afiri n'ahokyerɛ mu ɛde na kɔ si yie bɛt wɔntumi antwɛn nti na satan de adeɛ bi awura wo na wakɔyɛ wakɔnfo nso bebere yiedie adu bɛt wɔntumi antintim
Nti adeɛ bi a ɛbɛhyɛ wo so biara no. Tintim. Fa ho to Nyame so. Fa ho to Nyame so. Na nya gyidie sɛ. Na nya gyidie sɛ. Sɛ obi ayɛ yie a.
Wo deɛ bɛba. Wo nso bɛyɛ yie. Wo deɛ wobɛyɛ yie.
Ɛyɛ nneɛma bebree. Okay.
So because wofa amaneɛ mu ara na wobrɛ na wofa amaneɛ mu kɔ akyiri a. Nsesɛ no na yɛka kɔsi sɛ akɔmfohyɛ ankasa ɛyɛ yareɛ. Akɔmfohyɛ yɛ adwendwene. Ɛnyɛ yareɛ.
Ɛnyɛ yadeɛ.
Yadeɛ ka ho. Yadeɛ ɛkɔɔ so paa yɛ adwendwene. Adeɛ ɛkɔɔ so paa yɛ adwendwene ne ohia ohia. Hmm. Titiri wɔn a ewu paa wɔ akɔnfo hyɛ mu sɛ adeɛ bi a ɔbɛsɔ mu ɔbɛyɛ biara no na ayɛ basaa. Na ayɛ basaa. Adeɛ bi a ɔbɛsɔ mu a Ɔbɛyɛ bia no nkɔso. Ɛti wo saa nipa no sɛ ɔte me nia yɛ afrɛ gya boa tene. Na boa ma wɔn. Na moa wɔ dua bi. Ɔmɔ mpa yɛ ma wɔn. Me mɔ mpa yɛ ma wɔn. Anasɛ ɔwɔ nhaban bi. Ahaban bi na me mfa ma wɔn na fa gu nsuo mu na fa dware. Fa dware na moa wɔn.
Ɛyɛ dua na nti me mɔ wɔn. Na wɔn nneɛma nsesa. Kyerɛ sɛ ɛno no ankasa deɛ yɛpɛ sɛ yɛtu nipa fo.

Aberanteɛ pa a nka ɔwɔ Ghana a ɔbɛtumi ayɛ biribi ama yɛanya ne so mfasoɔ no, nam sɛ wamfa abrabɔ pa, azaa ne nneɛma nti no, ne nkwa nso. Nokorɛ.
Enti ɛnyɛ kɔnten. Ɛnnɛ, ɛnnɛ yɛde yɛn, yɛn nsɛm no nyinaa bɛba awieɛ. Aane. Ne tɔfabɔ mu nyinaa no, afotuo bɛn na wode rema mmeranteɛ, mmabaawa, Anaasɛ mpo obi koraa a waka wɔ ne tirim sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔdi ne ho bɔne hyɛ ne ho akɔmfo. Afotu bɛn na wode ma no? Nkuranhyɛ nsɛm bɛn? Nkuranhyɛ nsɛm a mede rema mo nyinaa ne sɛ, Woabɛn nhyira ano. Woabɛn yiyedi ano. Woabɛn nkwa ano.
Enti amanneɛ no woafa mu akyɛ. Bere aso a Onyankopɔn ɔreba abehyira wo. Na ɛberɛ nso so saa ara, afei na Satan demons no, wɔn nso asɔre wɔ wo abrabɔ so. Enti, sɛ me nua bi wabɔ wo tirim mpo sɛ ɔkɔhwɛ akɔmfoɔ a, meka akyerɛ wo pere sɛ ɛwɔ Yesu din mu, wo bere no aso awie, nti gyae. Sɛ woayɛ w'adwene sɛ worekɔhyɛ akɔmfo yadeɛ bi nti, worekɔhyɛ akɔmfo awaresɛm nti, worekɔhyɛ akɔmfo wo kunu haw adwene nti, wo kunu yɛ mma asɛm nti, worekɔ akɔhyɛ akɔmfo wo ba baako bi yadeɛ nti, Wokɔ akɔyɛ akɔmfo akwantuo pepɛs a ayɛ den nti, obi wɔ hɔ koraa a ne deɛ ɛka kakraa bi, ka, ɛka nti, ka nti, me nua, gyae, mɛnkum wo ho, na me koraa nnɛ mete ase mekasa, na wo bra so, Onyankopɔn ɛrebɛhyira wo, na woantintim a saa ahokyerɛ no mu no na ade bɛkum wo ho, na nhyira no nso ba a, hwan na ɛrebɛfa? Okay. Nti me nua bi a wadwene saa adwene no, gyae. My God. Ɛna deɛ duabɔ bɛtumi agyae a, gye sɛ Lorhans no, wɔn a wɔn nsa tentene no, wɔn nso ka to wɔn. Korɔno. Korɔno. Bɔne. Bɔne.
Wɔn a wɔyɛ deɛ ɛnsɛ mfata.
Nkurɔfoɔ yere nkoraa ne ekum wɔn pɛ sikaduro. Okay.
Ɛno so, sɛ mmeranteɛ wu awuo ne kaa accident, pira. Because Bible se wɔn onyame wɔn ne pira. Okay. Wɔn ne ne kum. Okay. Enti sɛ pira ne kaa hweaseɛ ɛbɛtumi afiri wiase a, Gye sɛ yɛgyae nkurɔfoɔ yere kyɛn die. Okay. Yɛgyae. Yɛgyae bɔne.
Bɔne. Deɛ Nyame mpɛ. Deɛ Nyame mpɛ. Adeɛ bi a yɛde yɛ nkurɔfoɔ ma wɔdi ya. Yɛyɛ obi a ɛyɛ no ya. Because sɛ woyɛ obi adeɛ na woamma nipa no, wo ne no ankasa amma no annya nteaseɛ na ɔgye pene sɛ hmm. Na ɛyɛ ne ya na ogya hɔ kɔ paa papa wa wa kyɛ sɛ wonam wiase saa kwa mm. eti deɛ mɛsrɛ wɔ no sɛ sɛ wo ne obi koraa kasa wɔ ayi bi ho a ma ne nyɛ mu nteaseɛ ma no fa akoma pa nte ne ho ase okay eti sunsum no abɛmfo tum obi hyɛ ne ho akɔmfo

Eh, meda hɔ, yɛ a na metaa gye mframa wɔ me fie anim. Okay. Ahaa, nti bi wɔ hɔ koraa a metumi da hɔ na adeɛ akye. Hmm. Na meda hɔ saa ara, deɛ mete nne bi sɛ adeɛ bi abɛsi nkyɛnse no soro kɛn. Ɛnna metee nne sɛ, Agya Boateng, pagya wo nan. Mepagyaeɛ a, bɛyɛ na ɛsi hɔ no, ɛdɛre na adum. Ɛdɛre. Wohu sɛ gya?
Gya paa.
Ɛwɔ nkyɛnsedan no so? Ɛsi dan no so.
But me mehunuiɛ no nko a, ɔbɛwura. Woka sɛ sida nso no ho nsa no ma anaa? Wɔsi hɔ a wɔhyerɛn gofoo, wɔhyerɛn poro, wɔhyerɛn no adum. But me me hunu no no ka ɔbɛwura me mu. Ɛba saa na wohunu a ɔwura wo. Nti obi nhunu ba yie. Obi nhunu maame wata wɔ aberɛ a wɔnwura wo. Aha nti wɔtumi wura ne mu a. Anka mɛtumi abɔ dam anaa biribi bɛtumi ayɛ me ka adeɛ bɛkye bi koraa na mawu da abɔnten hɔ obi nhu but ɛnam sɛ nyame tumi ɛwɔ me so no ɛna me so me nsuro saa nneɛma no because sunsum mu adwuma wɔn anim akɔ attack yɛ abɔ wɔn attack yɛ abrɛ wɔn attack o ka mpo sɛ sunsum abɛnfo tumi wura obi abayifo wura obi ɛma ne tumi honhom bi bɛtumi awura obi mu ama no akɔdi bɔne sɛsia akɔdi ne ho bɔne akɔhyɛ akɔmfo Obetumi awura obi mu ama no abu seesei ara. Because baa a ɔbae no, sɛ me meboa onipa. Baa a ɔbae no, ɔbaa sɛ nka me mehunu nsa na atoa so wabɔ nsa na gya no adum na wawura wo nipaduam. Enti ɔwura wo nipaduam a, wobetumi abɔ dam. Wohu sɛ obi nam a na ɔkasakasa. Ɛyɛ honhom fi na awura ne nipaduam. Nti the lady to control it. Wɔde na control no. Ahaa. Enti ka mo ransack adeɛ bɛkye no, mohu sɛ agya boa tea bɔ dam. so okay but ɛberɛ a mimi hunu saa deɛ mimi tumi gyinae nti ɔyɛɛ sɛ ɔbɛwura me mu no na me so menyɛ hu nti wokae bible a wɔsɛ wɔhufoɔ nyɛ nyame ahennie okay obi wɔ hɔ a wɔhunu saa deɛ no pɛ no nka hu bɛka no mm. ɔbɛpo to ato ansa ɛno so ɔbɛtumi awura wo nokorɛ
ama wakɔhyɛ ɔho akɔmfo ama watumi ayɛ deɛ yɛsɛ sɛ woyɛ but me ma mahu nti ɔtɛnteyɛ no wantumi me but Ɛbɔɔ me ho yadeɛ kakra ahaa because wo ni saa no deɛ a infect kakra na me bɔ mpaeɛ a a mede nenam ho sisi a nti yɛn a yɛyɛ saa sunsum ma dwuma wɔ Yesu din mu a yɛ no korɛ no deɛ saa abayifoɔ no deɛ yɛn ne wɔn sɛ yɛ mi deɛ ɛne ɛha no bie nipa adwene mu obi wɔ hɔ a ɔwɔ Ghana ha obi wɔ abrokyire obi ni kura obi ni gyidie sɛ

Ɔfasu mu. Ah wɔtwa wɔn twa ha twa ha a.
Okay.
Na wɔn adan ne plane.
My God.
Na wɔn te so. Wɔn kɔ ebi kɔ pem abisim. Aborosan tenten bi. Sunsum mu. Ɛwɔ nsunyaankwa so ha baabi. Ɛnyɛ agorɔ. Wɔn tui na wɔn te bɔɔfrɛ so. Wɔn kɔ pem hɔ adeɛ kye na wɔn nyinaa te agu. Mm. Ah na wɔn ate agu. Okay.
Ahaa.
Wɔn tumi tu ma sɛ nyame honhom no kra so wɔn a wɔn tumi te gu. Enti nyɛ nnipa nyinaa na wɔtumi tu kɔ wɔn so.
Obi wɔ hɔ a, Nyame tumi wɔ no so. Enti wote sɛ wokɔ a, wontumi nkɔ. Na obi nso wɔ hɔ a, nam nnebɔne ne wiase bɔne ne nkɔnkɔnsa ne azaa ne nneɛma bi nti no, sɛ brosam no tu sɛ ɔba hɔ aburokyire abɛyɛ wo biribi a, ɛno ara nso ɔbɛyɛ wo. Because woamfa wo ho anto Nyame so.

Okay wo kaa sumia kwan so nti na me kaa saa. Attachment ya. Because obi anim sɛ virgin pastor deɛ me wɔ akra. Ɛhɛn nti me ne wo kasa yi na bebree naa nim sɛ bia me wɔ akra nnura me bɛyɛ evangelism ɛwɔ bie. Saa. Eti me wie yɛ a me kɔ no. Jesus. Ɛna me to faa wɔ hɔ ɛwɔ that area bekyem ne takyiman ntia area hɔ nom. Saa saa saa. A yɛredi nkɔmɔ ɛnɛ yi. Ae. Dɛn na atumi yi seesei a ne Gyanaral no pɛ sɛ ɔkyerɛ nnipa nyinaa ma wɔhunu no sɛ bayie bɛtumi ama obi ahyɛ ne ho akɔmfo? Bayie tumi ma obi hyɛ ne ho. Ohia ahokyerɛ, adwendwene, yamudeɛ bɛtumi ama obi ahyɛ ne ho akɔmfo. Ohia, ohia, ohia. Enti akɔmfohyɛ ankasa, sunsum mu no, obi bɛtumi ahyɛ ne ho akɔmfo. Biribi bɛtumi ama obi ahyɛ ne ho akɔmfo sunsum mu. Aha, sunsum mu.
Ɛna honam mu nso so, biribi bɛtumi ato obi ama no ahyɛ ne ho akɔmfo. Saa. Na enti wonnye nni sɛ Sɛ obi ne obi kɔ apam bi na apam no wɔantumi anni so a, ɛno nso akɔmfohyɛ tumi ba mu. Ɛɛ, bi wɔ hɔ a. Ɔn deɛ meka woatom ase deɛ.
Ɛɛ, ɛno nso wɔ hɔ.
Sɛ wo ne nipa no, bi a moakɔtintim ne no akɔ apam bi, sɛ bi a apam no sei ne sei na ɛsɛ sɛ mede bɛma wo. Ɛno nso tumi hyɛ a, tumi de akɔmfohyɛ ba. Ɛɛ, nti woannya amfa ankɔ a.
Nti, ne nyina mu no, wobɛtu nkurɔfoɔ sɛ sɛ situation bi a wobɛkɔ mu biara no, fa w'ani to Nyame so. Mese Nyame bɛboa wo. Mepɛ wo paa hɛ, tena ase.

Tam bi a ɔbɛso dan na ɔɔforo aborosan na obi abɛtwe n'asan. Eh, young girl bi mekae sɛ. Yes. School ni.
Ɛna medane akwankyerɛ bi dua no bi na mede maa no sɛ ɔmfa nto nsuo mu. Mekae sɛ ɔba no nkyɛn na n'ani agye. So ɔho. Ɔsɛ waboa n'asan yare.
Na waforo ne kura yi wɔkɔ.
Na yɛ akwantusɛm na dua no ani. Ɔsɛ ɔtam bi ɔbɛso daeɛ no na ɔɔforo aborosan na obi atwe n'asan. Ɔkɔ. Deɛ na ɔyare no nso mesaa no yadeɛ. Na na obi se ne nan ahono. Mede nnua bi maa no, wɔde dware na wɔde sra so, ne nan ase so. Na ɔse ne yere, ɛyɛ ne yere nwanwa sɛ, nam sɛ ɛnyɛ me na mesaeɛ o, ɛyɛ Yesu. Because sunsum adeɛ paa deɛ, sɛ mema wo adeɛ na de gyidie yɛ a, Onyankopɔn bɛfa so ama woadi yie. Sɛ wo yiedie no kɔ anaa ayaresa no mmaeɛ a, woanya no. Ɛwuo paa deɛ, ɛnyɛ adeɛ sɛ Satan mema ma wo adeɛ na brosam bɛtumi afiri m'akyi aku wo. Ɛmma saa, God. Obi a mama no aduro biara te ase.

Na Onyame so ayɛ awie. Bcause adwene no anka wɔn deɛ. N'adwumayɛ no, Onyame ayɛ ama wɔn awie. Enti yɛba bɛkɔ yi deɛ, fa nose mask no hyɛ na tu nkorɔfoɔ fo na yɛ nso yɛmfa mmoa ɛyi public no. Ɔmanpanyin se yɛnhyɛ nose mask. Saa na ɛteɛ. Woba no na wo nose mask hyɛ wo. Papapaa. Ɛkyerɛ sɛ wode anidie ma ɔmanpanyin. Aane. Ɛkyerɛ sɛ wobu Ghanafoɔ mpanyinfoɔ. Saa saa saa saa. Ɛkyerɛ sɛ wode mmara yɛ adwuma. Ɛnokorɛ. Eti.

Wɔsan gyina hɔ papa trɔmp na wontwa ho na wogyina kwan ho. Wonim ɛda koro.
Na papa no twɛɛ see no na yɛtwa ne nan. Okay. Wɔn pɛ wɔn pɛ papa no ama no bɛyɛ five hundred million. Mm. Na nka ne nan no kuro na etum no no nka okay. Nso wɔn ahu papa no bi. Baba kyɔ ada koro mɛhyɛ da mo aba yɛ TV no so wɔn. Saa. Virgin Pastor One TV ɛwɔ YouTube. Yes. Sɛ dɛdɛ bi a mɛka so wɔn kɔ subscribe no. Yes. Na yɛahyɛ da akyerɛkyerɛ me paw kyɛw mu.

Enti woyɛ obi bɔne na wopɛ nipa no kyɛw a, adeɛ bi a ɔbɛyɛ agu wo din so no Hwɛ wokura wona so woka yɛmfa nhwɛ Bible no mu koraa wɔse sɛ wodi kan kɔpa no kyɛ waa di kan na kɔ hɔ wokɔ hɔ na wantie wo a fa kɔto w'asɔre panyin mpanyimfoɔ anim na kɔ hɔ Okay. wokae Bible no koraa sɛ ɔhɔ so sɛ wokɔ na wantie wo a pɛ wo nnamfofoɔ mmienu na san fa kɔ hɔ wokɔ hɔ na sɛ wantie wo a San pɛ w'asɔre mma no bi na kɔ nnipa no hɔ na san kɔpa no kyɛw na nya wo nua. Na mmom sɛ wokɔ mprɛnaa no so na wampene a, bu no sɛ ɔyɛ dɛn? Ɔyɛ bosomsomni. Okay.
Enti sɛ obi, woyɛ obi bɔne na wopa no kyɛw na wantie a, na wo na woayɛ bɔne no na me, mefa sɛ eh, Virgin Pastor, me ma, ma, mayɛ no bɔne na mepa no kyɛw na ɔse ɔntie a, Ɔkɔyɛ me biribi yɛ nyame ma wie m'adwuma. Nti tumi wɔ me paakyɛw mu. Me paakyɛw no ae.
Sɛ ma bɛfa ɔkyɛw. Me paakyɛw. Ma yɛ ɔbɔne.
The word I'm sorry. Ae na ma bɛpa ɔkyɛw sɛ adeɛ no me paakyɛw fa kyɛ me. Mm. Ae. Na Bible sɛ sɛdeɛ wamfa onua mfomso ankyɛ no saa na memfa nkyɛ wo. Nti sɛ me meyɛ bɔne na menya bɛpa ɔkyɛw na se kyinkyin atwan a wonte aseɛ a. Okay. Biribi a bɛyɛ me biaa nnya adwuma. Mate aseɛ.

Aye. Yɛ WhatsApp no kɔ akyiri, ɛkɔ all continent. Social media no nyinaa, WhatsApp paa ne baayi a Virgin Pastor yɛ active a yɛhyɛ ne mma no kɔ akyiri wɔ hɔ. Saa no. Hwɛ sɛ yɛbɛkɔ WhatsApp, yɛbɛkɔ YouTube, yɛbɛkɔ Facebook. Ɛno nti na mema wɔtu wɔn fo no. Eti tu nipa kakra bi fo ɛfa nose mask a ɔde ahyɛ yi ho. Nti nose mask no ɔmanpanyin se yɛn hyɛ. Okay. But me me wɔ gyidie sɛ ɛnka yɛn ne so. Yɛn hwɛ ɛnyɛ Ghana nko ara. Ɛɛ baabi bebree. Amanɔne bebree.
Ɛnɛ. Eti tu wɔn fo generally. Nti me tu wɔn fo sɛ mom yɛn yɛ ne wei ebeduru baabi no yɛbɛka de ayɛ aseresɛm. Okay. HIV baae.
Okay. Ɛnɛ ɛnɛ ɛwɔ hene.
Okay. Nti saa yadeɛ wei aba yi no ɛnso ɛbɛba abɛyɛ.

Ɔyɛ akokɔ baatan. Ɔbaa ne ntaban de ne mma hyɛɛ aseɛ. Awurade mfa obi biara a ɔtie me nhyɛ ne ntaban ase. Amen. Amen
Animuonyam fata Awurade Number no yɛ 0240254955 0240254955